So guys, nyaya ndayo nayo yakamira yakadai. Hanzi kana zvichikufambirai mushe, musafamba muchiti havasi serious nelife. Tiri kuzama. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndoti kune wese vakasubscriber to this channel thank you nesupport yamuri kupa nevasati vasubscriber ndichiti subscribe create your notification bell kuitira pese panouploada latest video guys hamudii hamudarikirwi nyaya ndayo nayo ndiyo andataura ine musoro wenyaya yokuti kana zvichikufambirai mushe musafamba muchiti havazi serious nelife kune vese vasiri kufambirwa nelife zvakanaka Zvinhu zvakaoma kune vari kuzama kujoinidza kuzama kubata papi nepapi asi zviri kudi zviri kuramba mukatarisa vanhu ivavo in life ka vanenge vachinzi hapana zvavari kuita haa vari kuita zvekutamba nenyaya yekuti munhu zvinhu zvine zvisati zvakuendeka chinoitika mulife ka chimwe nachimwe chine nguva yacho nguva yako inenge isati yadi yasvika yekuti kudi ubudirire usuccess muupenyu Vamwe wovasuccessa muhupenyu ndovanenge vakubuda vachitaura kuti haa vana nhingi havazi serious nelife vari kuita zvekutamba nehupenyu asi vasingazivi kuti munhu ari serious nelife ari kutozamawo kujoinidza ari kuzamawo kubata nechino kuti hupenyu hwake huindeke hapana munhu anoda kutambura guys uyezve kune vamwe vabetseri vanobatsira vaya vaya vamwe vanobatsira vaya vaya vanoda kuzobatsira munhu munhu abudirira kudhara atobudirira ato kudai atosuccessa ega muupenyu ndopavanotanga kuda kuzobatsira munhu asi kuti vabatsire munhu asati abudirira vanenge vachiti hanzi hazi serious nelife saka kune umwe munhu ava neconfusion ava kuluza hope nenyaya yelife ari kushaya kuti odii ari kunzwa vamwe vabudirira vachitomuti ha iwe hausi serious saka ari kutambudzika kuti ha zvandiri kuzama wani kujoinidzawo kubata nechino ichi kudai kudai kuti zvidii zvibude ndibudiriro mulife asi zviri kuramba sei ndiri kubhaiza papi ndiri kuresva papi Saka nyaya yandauya nayo ndeyekuti kune vese vasati vabudirira mulife vari kudzakisirwa nevanhu, vari kushorwa nevanhu, vari kushorwa nevabudirira. Usaruza hope, usaita confusion, ramba uchiita zvauri kuita izvozvo. Muupenyu unobudirira chete, inguva chete isati yasvika. Sekutaura kwandamboita paiva kuti Kune vanobatsira vanozoda kubatsira munhu abudirira kudhara but pakubva paday one achitambura anenge achingosiyiwa akadaro kuti vamubatsire vane vasingadi kumubatsira vanenge vachimushoora vanenge vachitotaura kuti hanzi ha unotoshooresa basa redu ndikada kukubatsira unotishooresa zvese zvaunenge uchiita muupenyu unenge uchingoonekwa senge uri kuita mahumbwe because unosvika panguva yaya yekuti uno unoshaya kuti ndechipi chaicho chaicho chandichabata panapa kuti zvinhu zvangu zviitike wakungoti chero unoita chero chawaita hauchasarudzi vamwe vanhu vanenge vachiona sekuti uri kuita majokes uri kuita mafanis asi iwe utori sirius neupenyu hwako ndopandiri kuti kune vese vari kufambirwa nelife mune zvakanaka musati kune vamwe vasati vakufambirwa nelife mune zvakanaka musati havazi serious neupenyu vatoriwo serious asi inguva isati yasvika chete kana zvichikufambira zvakanaka musafamba muchiti havazi serious neupenyu munhu ari kutotry hakuna munhu anoda kutambura zvangofanana nekuchikoro tese hatina kupiwa pfungwa dzakafanana vamwe vanogona vamwe havagoni vamwe vanotoda nguva chaiyo yekuti agokwanisawo kubudirira muchikoro ukafoira kuchikoro mubereki anondokuti hanzi hauzi siriyasi nechikoro asi mwana atoriwo siriyasi ari kuda kupa hakuna munhu asingadi kupasa hakuna mwana asingadi kupasa kuchikoro same same same noupenyu hakuna munhu asingadi kubudirira mulife kuchikoro kune vana vanogona kune vamwe vasingagoni mwana anogona anenge achinzi ari siriyasi nechikoro asi mwana asingagoni anenge achinzi haazi siriyasi nechikoro zvimwe zve zvichidawo kupushiwa zvine zvichidawo kunguva because hazvifanani Same applies neupenyu umwe akapasa kuchikoro ari kutotadza kupasawo life chaiyo chaiyo asi akafoira kuchikoro ari kutobudirirawo muchi muupenyu saka guys kune vese vari kuluza hope nenyaya yemashoko evanhu vari kutaura vachiti hauzi serious muupenyu usaluza hope usaita confusion ramba wakatsika ipapo pauri kuita ramba uchiita maitiro ako auri kuita iwapo thank you guys ndichingoti kune vese vakabudirira mulife vari kuti kune vasina kubudirira mulife hamuzi serious neupenyu vanhu vatoriwo serious vari kutozama kuita zvese but zviri kudii zviri kuramba inguva isati yasvika chete thank you guys